Ýurduň içinde şu wagt hemme zat öz-özünden düzeler, hökümet gelip düzeder, biziňki ýaly kemçilikler hemme ýurtda bar, ýa-da düzelende geljek diýip, ýurt daşyna çagalaryny taşlap giderler. Siziň hemmäňize meselä içgin seretmegi teklip edýän. Ýurtdan gelen wideonyň esasynda. Birazdan görkezjek ilki wideo laýk basyň, paýlaşyň we men siziň üçin has köpräk gowy hilli wideolary ederim ýaly maňa maddy kömek ediň başarsaňyz. Türkmenistanda ýokardan aşa arkadagçylyk sistema bar. Her edaranyň öz arkadagy bar. Iň bärkisi ýönekeýje kolhozda hökümete arkasyny daýap, halkyň ýerine malyna göz gyzdyrýan arkadagly başlyklar bar. Gerek bolsa açgöz polisiýany ulanyp zorluk bilen öz maksatlaryna-da ýetýärler. Indi bärde jebir çekýän kim? Agyr gara zähmet çekýän daýhanlar. Olaryň sanam köp. We eger-de ýurtda adalat bolsa, hususy eýeçilige hormat goýulsa, onda olar baýardy we ýurdumyzy bugdaý, pagta, kartoşka, başga-da kän önümler bilen üpjün ederlerdi. Hem hökümete salgyt töläp, Býujeti doldurardylar. Başga käbir ýurtlar şeýle dolandyrýar. Bizde bolsa hökümetde belli-belli adamlar gazdan gelýän puly jübüsine urýar we ýerlerde edilýän talaňçylyga ünsem berenoklar. Şu gün iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň dokuzynjy fewraly. Ine şu görýän meýdanyňyzam arpalyk Tahyr daýhan ulusynyň meden zonasy Kaka etrabynyň. Indi arpa şy, Indi Aşyrow Gölliniň, o daýhan birleşiginiň başlygynyň giýewiniň ýeri şu. Ine. Indi hem suw akp otyr. Indi hem şu sil geçmez ýaly obamyza sil geçmez ýaly ine damma galdyrylan. Şony haýsy edara hem eden bolsa öň şu taýlara çenli galdyryklydy dammasy. Ine. Ine bu dammanam ýaryp suw geçiripdirler şu zat. Ine. Şu beýiklikde dammadyr şu. Ine daýhan güllesiň başlyklary öz giýewleri bolsa dammanam ýaryp berýärler ine. Ine suw işip dur. Ine gapdalyndanam hon o taýdanam bugdaýa suw gidýär. Oň galyby suw ullanasy gelse staýjygyny ýaryp o ýaba goşan bolsa gidip bugdaýlara suw giderdi. Bulara ýöne bugdaý gerek ýaly bulara ine şuňňaly arpa gerek. Öz giýewleri ekmeli özleri ekmeli. Ine. Ine. Hon hem obamyz. Ine, sylawaňam ýokarda çydaýy. Nä, muň alam bir eden etdilik bomo. Şunam-a bir edara gelip azap edip etdi-ä şuny. Syl geçmez ýaly, obany syla, syla almaz ýaly. Ine, görüň edýän zatlaryny bulyň. Aşyr göli başyk bolany bäri ine diňe eden etdilik, oba. Şu gün aýyň on üçünji fewral iki müň ýigrimi bäşinji ýyl. Ine şu gögerip duran ýer Çaryýew Hallynyň ýeri Tahyr Taýhak etrabynyň Tahyr Taýhak nurleşiginiň medeni zonasy Gyzylyň meýdany ine şuňa agşam mal salypdyrlar. Ine ine aýa gyzlar gelen aýa gyzlar ine ýapdan böküp. Ine täze täze jene gumalagy ine entek gurabam ýetişmändir göm gök bolupdyr. Ine şundan böküp ýokary tarapyndan ine ine aýa gyzlar girip. Ýeri bol. Barýan aýagy yzlar ynha. Enem ekine girişmeli. Enem agyn aýagy yz ekiniň içem. Ene ýol edipdirler bu ýerlerde dagt. Ene. Täzeje ene ýagyndan soň, ene gardan soň ekine girişdiler ene. Ene taýyp aýagy yzlar palçyk ýerli ene. Düýn agşamlyk salnan malyň aýagy yz eneşe. Ene bildirip durandyr. Çary Hally daýhan leşiňem bugdaý agronoma. Ine, aralarda hem sekizinji fewralda hem gelip aldym şy. Goşmaça azot däldi, ýene iki ýarym tonna azot beripdi şy. Onda malyň aýagydy ýokdy. Ondan öňem giren, ine bu ýagyndan soňam ine. Täze bildirip durandyr, yzam öçen däldir. Ine. Indi dokuz gektar ýer. Ine bugdaý agronomym gaýtam bu muňa zatlaryň öňüni almaly bolýar. Indi gaýtam öz ýerine arkaýyn salyp ýör. Ine, goýun gaýgydyr. Bugdaý nädişi depeläp ine. Ine görüň edýän zatlaryny. Aşyr kölli başlyk wagty öňki bugdaý agronomy bula şuňa zat üçin boşatdylar kakysy. Ine mala sen hiç hili idäň ýok, laýdaň ýok diýip. Ine hem täze agronom geçende ýaňy bir on-on iki gün boldy. Ine edýän zatlary. Bu näme bugdaý beýdip zaýalap ýörler ho bular. Halkyň çöregi-ä bul-ow. Ine. Görüň ine edýän zatlaryny. Çylaň çäresini görmeseň-ä ine obamyzyň ýagdaýy. Ine. Gaýrat ediň çärelerini görüň çylaň. Bu ýarlarda hem aýlanan malyň aýak yzlaryny bildirip dur ine. Ýatdan geçişler. Ine dokuz gektaram ýer. Şu gün hem on üçünji fewral iki müň ýigrimi bäşinji ýyl. Şu gün on ikinji fewral iki müň ýigrimi bäşinji ýyl. Ine şu Aşyryf gölüniň ýorunjasy şu saralyp duran o gamyşdan bäri bu tarapam sürükli ýer. Şu ýere Tahyrowyňam kanal zonasy, Garagum derýaň aşagy täze ýer diýilýän ýerimiz arapgalaň ýeri. Ine hem fosfor. Ine, fosfor sepip dur ýorunjaya. Ýa pagtaň fosfory, ýa hem bugdaýdan galan fosfor ine. Ýorunjasyna sepip ýör. Ne pagta, ne bugdaýa diýlen ýaly. Ine ýagyň gyrasynda ýene bar. Ine. Ine fosfor. Ine ýerleň içinde hem bildirip dur ine. Ine aralyklarynda. Ine görünýärmi? Ine. On. Fosforyny. Ne beýleräk göräýin häzir. Beýlelerde hem bar. Şu meýdana fosfor sepipdir şul oglan. Ine daýhanleşiň başlygy bolup, gaýtam illeň öňüni almaly şuň azat etse, ine traktorlaryň ýörän aýak yzlary şu ýagyndan öň sepilen bolmaly. Ine, fosfor sepmäne giren, çümüpdirem çaryja tigirleri. Ine hem ýene dökülen fosfor. Ine. Ine. Indi girip başlanýar da, ýöne şuňalyk dökülýär. Girip başlanda. Ine fosfor. Ine. Ine ýene bir bölek. Ine traktoryň aýagydy. Ony ýylam, aýagy ýylam doluja fosforda. Ine de bu oglanyň edýän zady. Şu oglanyň çäresini görmeseň, ýöne şuň azar gidip otyr bu. Häşiň bugdaýlaryna bir gözläýin. Bir 16 hektar bugdaýyny tapdym şu wada galan. Nirde gizläp goýduk? Diňe arpa, ýorunja. Ine azot sepýär arpasyna, ine ýorunjasyna fosfor sepýär bu oglan. Indi görüň, indi fosfory. Bolýam şul oglanyň edýäni. Özem ine daýhan ulaşyň başlygy. Başlyk bolup şeýdip ýörse adamla näme etsin beýleki iş. Ine edýän zatlar. Görüň. Bir çäresini görüp bolmazmy şul oglanyň?